Үтүө күнүнэн Максим Кирович Омоктов аатынан нэһилиэктин устатын биэһэн биэс сыллаах юбилейин бэлиэтиибит сүүс биэһин биир сылтан тутуута саҕаламмыта. Оччолорго уулуссабыт Тото ойуун, сүөллэр, ону таһынан буолатыыллар этэ, кустууллар этэ, сир астыыллар этэ. Ону тыһыынча тоҕус сүүс биэс биир сыллаахха үөһэ алаастан биһиги биир дойдулаахтарбыт Бытанов колхозчу диэннэрэ көһөн киирэн баран, бу уустаны солообуттан барбыттара. Уруксу салааҕа барда илиинэн оҥоһуллубута. Биһиги биир дойдулаахтарбыт сүгэнэн, эрбиинэн бу уулуссаны солообуттара. Сүрдээх улахан үлэни сүрүттэрэ. Билигин биһиги долгуйа ахтабыт кинилэр ааттарын Данилов Василий Иванович, Княгин Пантелеймон Пантелеймонович, Полисов Семен Семенович. Бу курдук биһиги уонна да атын ытык түрдэҕэстэрбит киинсэ самаҕанылар актыыбынайдык үлэлээн, ол кэмтэн биэһэн биэс сыл ааһан, быйыл биһиги уулуссабыт өрөһүллээх үбүлүөйэ буола турар.

суон баайы бэрэбинэлэрин оҕуһуман супсурҕалаан состорон бэйэлэрин уһун илиитэринэн курбуттара. Ону таһынан бу хаартыскаҕа биһирии көрөбүт, бу Саҥара ийэтин иһинэн аһыллыбыт бастакы церковнай Тихотской оскуола диэтин. Бу дьиэҕэ тыынча аҕыс сүүс аҕыс уон алта аҕыс уон сэттэ үөрэх сылларыгар Үөрэх сылларыгар бастакы оҕолор үөрэнэ кэлбиттэрэ. Оскуола бастакы үөрэнээччилэр үөрэнээччитэ баара-суоҕа үп оҕо эбит. Тоҕо диэтэххэ, ыччат саалга биһи нэһилиэкпит олохтоохторо үөһэ абаастарынан бары тарҕахан олорбуттара. Омум арыый да кыахтаах, бу манна чугас олорор дьон оҕолоро Бу оскуолаҕа бастакы үөрэҕи саҕалаабыттара. Бу оскуола нэһилиэкпитигэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллаахха дылы үлэлээбитэ. Онтон кэнники тостуу түһэн баран нэһилиэк сибээс дьыла буолбута. Бу дьиэ билигин көтүллүбүтэ. Махалевскаҕа биһиги көрөбүт Тыһыынча тоҕус сүүс түөртэн икки сыллаахха биһиги нэһилиэкпитигэр аһыллыбыт бастакы балыыһа дьиэтин. Бу балыыһа дьиэтигэр биһиги эмчиттэрбит сүрдээх элбэх киһи тыынын өндөйдөөбүттэрэ. Бу дьиэҕэ элбэх дьахтар күн оҕолоругар күн сирин көрдөрбүттэрэ, элбэх киһи эмтэммитэ. Онон бу дьиэ биһиги нэһилиэкпитигэр биир улахан суолталаах бастакы балыыһабыт дьиэтэ. Билигин даҕаны бу дьиэбит бу Амохов уулуссатыгар. Амохов уулуссатын биир эмиэ саамай биллэр тутуутунан буолар бу маҕаһыын диэтэ. Бары билэрбит курдук бу маҕаһыын диэтэ, диэтэ өр сылларга биһи нэһилиэкпитин атыытын эргиэнин оччотооҕу потреб кооперации иһинэн сүрдээх өр кэмнэргэ маҕаһыын дьиэтэ үлэлээн, нэһилиэги аһынан хааччыйан турбута продуктанан. Манна, манна элбэх баҕайы биһиги биир дойдулаахтарбыт продавецтарынан күнэлээн, нэһилиэнньэни аһынан хааччыйбыттара. Уонна бу хаартыскаҕа биһиги көрөбүт, бу тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн аҕыс сыллаахха Үөһээ Таастаах нэһилиэгиттэн ынахсыт холкуос сириттэн көһөрүллэн киллэриллибит бастакы оскуола диэтин. Бу биһиги бастакы оскуола диэтэ диибит. Бу тоҕо диэтэххэ бу оскуола ити таҥара диэтин иһинэн аһыллар сүүрбэ биир сыллаахха сабыллан хаалар уонна оскуола барыта Бартыһаан нэһилиэгэр көспүтэ. Ол Бартыһаан нэһилиэгэр көһөн кини Первохоҥстаах семилетняя школа диэн ааттаммыта. Онтон дьэ бу биэһин-аҕыс сыллаахха бу дьиэ тутуута саҕаланан, тыһыынча тоҕус жүз биэһин тоҕус сыллаахха бу оскуола оҕолорго бээтин аанын аспыта. Оччоттон кини сүрдээх элбэх сыл устата орто оскуола буолуор дылы бу оскуола салҕанан, улаатан, элбэх оҕону оҕоҕо үөрэхтээһин аанын аспыт оскуола буолар. Онтон кэнники интернат ийэтэ буолбута оскуолабыт. Уонна билигин мин эһиэхэ көрдөрүөм этэ. Бу тыһыынча тоҕус сүүс алтан икки сыллаахха аһыллыбыт кулууп ийэтэ. Бу кулуупка биһиги нэһилиэкпит олохтоохторо сүрдээх үчүгэйдик, уһуннук, бэйэлэрин культурнай сынньалаҥ мероприятиеларын атаарбыттара. Бу кулууп дьиэтигэр биһиги билэр элбэх ветераннарбыт, дьоннорбут, художественнай самодеятельность активнай кыттыылаахтара бу дьиэҕэ бэйэлэрин сынньалаҥнарын атааран, бу кулууп дьиэтин үлэһиттэрэ, үлэһиттэр Нам сопхуос үлэһиттэрин сынньалаҥнарын үчүгэйдик тэрийэ, улууска даҕаны, республикаҕа даҕаны бу кулууптан элбэх талаан тахсыбыта. Онон биһиги бу кулууп дьиэтин билигин да сүрдээх сыаналыыбыт, убаастыыбыт. Кини кэнники оҕо музыкальнай оскуолата буолан үлэлээн кэллэ. Билигин мин көрдөрүüm этэ эһиэхэ, бу товарнай маҕаһыын диэтэ. Бу товарнай маҕаһыын бу кэнники тутуу. Ол гынан баран кини нэһилиэккэ өр сылларга араас табаарынан, бородууктанан биһиги нэһилиэкпитин сүрдээн хааччыйбыт, элбэх биһиги ытыктабыллаах эргиэн үлэһиттэрэ бу дьиэҕэ үлэлээбит. Саамай этэргэ дылы бу бородуукта, бавар, эргиэр киинэ буола сылдьыбыт дьиэ бу буолар. Дьэ уонна бары билэрбит курдук 1906 сылтан саҕалаан биһиги нэһилиэкпитигэр этээстээх дьиэлэр тутуулара саҕаламмыта. Бу дьиэлэр 1962 сыллаахха олоххо киирбиттэрэ. Дьэ бу дьиэҕэ сүрдээх элбэх киһи олорон ааспыта. Биһиги нэһилиэкпит олохтоохторо, үксүлэрэ хаҥа холбоспут ыаллар, саҥа кэлбит үлэһиттэр, сопхуос үлэһиттэрэ, салайар аппараат үксүлэрэ бу дьиэҕэ олорон ааспыттара. Онон бу дьиэ ичигэс истиэнэлэрэ элбэх киһини дьиэлээн-уоттаан, элбэх ыал олоҕун арыаллаабыт. Биһиги билигин даҕаны сүрдээх бу хаартыскаттан күндүтүк көрөр дьиэлэрбит буолаллар. Бу Кустук бытовой комбинат диэтэ диэн. Уруу биһи нэһилиэкпитигэр бытовой комбинат үлэлиһиттибита. Ол ата нэһилиэнньэни хааччыйар иистэнньэннэр, баттах кыныйааччылар, унтуу уларааччылар биһиги нэһилиэкпитигэр түмсэн үлэлиир дьиэлэрэ бу Кустук бытовой комбинат диэтэ. Өр сылларга үлэлээбитэ Онтон бытовой кандидат табыллыбытын кэннэ бу дьиэҕэ детсад буолан турбута. Онтон билигин детсаҥа детсад тутуллубутун кэннэ бу дьиэҕэ биһиэхэ билигин сайдыы оҕо айымньытын дьиэтэ айымньылаахтык үлэлии олорор. Дьэ уонна бу хаартыскаҕа биһиэхэ көстөр бу билигин нэһилиэктийэр үлэлээбит спортзал диэтэ. Ону таһынан бу почтабыт диэтэ, бу почтабыт диэтэ билигин даҕаны үлэлии турар. Ол билигин аныгы үйэ сиэринэн обшивкаланан атын көстүүлээх турар. Аха, уонна бу хаартыскаҕа биһиги көрөбүт, бу бэкээринэбит диэтин, эргэ бэкээринэбит диэтин. Би эргэ бэкээринэҕэ биһиэхэ сүрдээх миниэс килиэп буһан, ыраахтан сыта дыргыйан, элбэх Киниэхэ нэһилиэк олохтоохторун, аттынааҕы нэһилиэк олохтоохторун өр сылларга иньиэс килиэбинэн биһиги биэкэрдэрбит хааччыйбыт бу дьиэлэрэ буолар. Дьэ уонна олох тэтиминэн биһиги нэһилиэкпит бу Омоҕох уулуссабытыгар саҥа тутуулар Эдики Дьэндэйдэр диэн дьэйэр киирэн барбыттара. Биһиги билигин бу хаартыскаҕа көрөбүт үс Бу таас дьиэлэри. Ити «Ветхое жилье» диэн программанан бу эргэ этностаах дьиэлэригэр олорор дьоннорбутун, эргэ дьиэҕэ олорор олохтоохторбутун, сүрдээх үчүгэй үстүү төрдүү этээстээх үс таас дьиэ билигин биһиги Омосов уулуссабытын сүрдээҕин түргэтэн тураллар. Ону таһынан биһиги манна көрөбүт, биһиги саҥа тутууларбытыттан Эйгэ модельнай бибилэтиэкэ дьиэтин бу дьиэ билигин биһиэхэ саамай современнай оборудованиелаах бибилэтиэкэ буолар республикаҕа тарбахха каттанар ахсааннаах Үрдээх билиҥҥи современнай библиотекаҕа киирсэр бу эйгэ модельнай библиотека. Биһиэхэ манна көстөр бу улыбка оҕо уһуйаанын дьиэтэ. Бу оҕо уһуйаанын дьиэтэ эмиэ өр сылларга уонча сыл оҕолору иитэн, элбэх баҕайы оҕо иннэ иитиллэн таҕыста. Билигин бу улыбка оҕо уһуйаанын өссө саҥа таас түөтэ үлэҕэ киирээри турар. Уонна бу хаартыскаҕа биһиги көрөбүт, бу ветеринарнай учаастак дьиэтин, дьэ саамай биһиги аспытын, үөлбүтүн, доруобай аһы аһыырбытын хааччыйан биһиги ветеринарнай үлэһиттэрбит буолаллар. Кинилэр көрбүт-истибит, эмтээбит доруобай сүөһүлэрин, аһын, үүтүн, этин биһиги бары аһаан-сиэн олорор буоллахпыт. Дьэ, онон биир эмиэ саамай эппиэтинэстээх бу үлэлээх учаастакпыт, ветеринарнай учаастакпыт буолар. Ону таһынан бу Саха Транснефтегаз бу нэһилиэккэ бу Омуоһа булуссатыгар эмиэ кэнники тутуллубут диэ. Манна онтон биһиги дьэ тутаах саамай гааспыт үлэһиттэрэ, хонтуоралара, онтон бу киинитэ хааччыйылатынан биһиги кыһыҥҥы аам-таам тымныыны билбэт Дьэ, ичигэстик, билигин гааһынан оттуллан олорор дьиэҕэ нэһилиэнньэ барыта олорор. Бу хаартыска көстөр билигин үлэлии турар оҕо искусствотын диэтэ, ону таһынан Кыһыл Сыыр сибээһин музейын диэтэ, ону таһынан көстөр биһиги билигин үлэлии олорор администрациябыт диэтэ. Так, бу хаартыска туһунан кэпсиибин Бу биһиги нэһилиэкпитигэр тутуллубут детсад. Оччотооҕу детсад, бүтүн Оҕо уһуйаана диэн ааттыыллар. Аһа бу детсад өс сылларга үлэлээн, нэһилиэккэ оҕону иитэн, элбэх оҕону иитэн, элбэх кырачааннар бу манна иитиллэн тахсыбыттара. Ол кэнниттэн биһиэхэ нэһилиэкпитигэр саҥаттан саҥа наһаа үчүгэй кэрэ биин оҕо уһуйааннара тутулланнар Билигин биһиги оҕолорбут сайдалларыгар, үүнэллэригэр толору усулуобуйа хааччылынна. Онон биһиги этиэхпитин баҕарабыт бу бүгүҥҥү үбүлүөйдээх Амосов Максим Петрович Амосовпут аатынан уулусса биэһин биэс сааһын туолла. Ол устатын тухары биһиги уулуссабыт, Киэркэйдэ, уһаата, элбэх олохтоохторно сайынна, бу уулуссаҕа билигин сүрдээх элбэх ыаллар олороллор, элбэх общественнай, социальнай суолталаах тэрилтэлэр бааллар. Уонна оттон бу биһиги уулуссабытыгар биһи хайаан да бэлиэтээн ааһыахтаахпыт тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биир сыллаахха Аҕа дойду Улуу сэриитигэр кыттыбыт элбэх ветеран бу уулуссаҕа олорон ааспыттара. Билигин кинилэр дьиэлэригэр сүрдээх үчүгэй табличкалар ыйанан тураллар. Ону таһынан бу уулуссаҕа элбэх тыыл ветераннара сэрии сылын оҕолоро олорон олороллор уонна олорон ааспыттара. Онон Максим Кирович Амосов аатынан уулусса бу уһун кэмнэргэ биэс сыл устата сайынна, үүннэ. Өссө даҕаны уулуссабыт чэчирии сайдарыгар биһиги бары барҕа санаабытын тиэрдэбит